Резидә Төхвәтуллина башлап җибәрә. Резидә ханым, хәерле көн, исәнмесез! Хәерле көн, хәерле көн! Бер әңгәмәдә сез тормышта ямь табып яши торган чагым дип әйткән идегез. Менә шундый ханымның иртәләре ничек башланып китә, көне ничек дәвам итә? Безнең иртәләр, әлбәттә, төш вакытында, обед вакытындарак башлана. Димәк, бүген сез бик иртәли килгәнсез. Бик иртә, мин бүген инде сезгә кунакка киләм дип, Иртә таңнан торып, әзерләнеп, бик дулкынланып, чыннан да шулай шундый җаваплылык. Шуңа күрә бүген иртә торырга туры килде.
Илтани Илялова сезнең турында болай дип яза, Резеда тормышта барыбызга да хас булган проблемалар белән яши торган гади кеше, ди. Ә артист гади була ала микән ул?
Менә беләсезме, мин ул турыда менә әле мин сорауларын да белмәдем. Шулай да мин уйлап йөрим. Без гап-гади кешеләр, чыннан да нәкъ шулай, нәкъ шушы ук тормышны алып барабыз. Шулай ук җылыйбыз, шулай ук кайгырабыз, шулай ук шатланабыз, шулай ук халаттан да йөрибез, шулай авырта да. Бөтен нәрсә нәкъ менә бөтен кешенеке кебек. Ә шулай да Менә тамашачы тарафыннан гомумән артистка карата менә шулай ул башка төрле яшидер кебек, башкача, чөнки без кеше алдына матур булырга тиеш һәм һәрвакыт шулай кеше янына матур булып чыгар өчен барысын да эшлибез, ә өйдә тормышта без гап-гади кешеләр. Әйе. Гади халык шулай уйлый, чынлап та йокыдан торганда ук алар инде шундый матур булып торалар дип инде. Э, анда барсы да була инде үзегез беләсез. Әйе.
Бигрәк тә йокылар туймаганда шулай. Сез ничек уйлыйсыз, э, хатын-кыз, артист, ул бигрәк тә эмоцияләргә бирелә торган шулай бит. Ә менә эмоцияләр безнең тормышта булмаса, без күпкә бәхетлерәк булыр идек микән?
Мин беренче былай дип әйтер идем, беренче сүзем итеп, эмоция булмаган кеше, хатын кызмы, иратмы, ул эмоциясез артист берничек тә булып булмый. Аның урысчасы теге миңа әйтә оголенный нерв теге аңлыйсыз инде оголенный нерв дип әйтәләр шуны менә шулай гына менә мин үзем менә шушындый кеше шуңа күрә яшәү авыр бит бик авыр.
Эмоцияләргә бирелеп яшәгәндә.
Бик авыр.
Менә бөтен нәрсәгә бөтен нәрсәгә карата эмоция бар. Ул авыр. Ә нишлисең? Шулай булып туган, шулай булып яшәлә. Ул ул уже теге тормыш рәвеше. Шуңа күрә булмый, булмый. Менә мин бик кызыгам эмоциясезләр кешеләргә. Тыныч кына, былай гына, тегеләй генә, ә шулай булган. Алай гына яшәгән булсак, бәлки без бүгенгесе көндә шушы яшебездә артистка булып, Татарстаныбызның инде үзебезнең күрке булган, үзебезне шундый дәрәҗәле артистка була алмаган булыр идек. Нишлисең, һәр нәрсәнең башы бар, ахыры бар, уртасы бар.
Сез тормышта күп сынаулар аша узгансыз, Риздә ханым. Менә әти-әниегезне иртә югалткансыз, шулай бит? Менә авыр чакларыгызда әти-әниегездән ярдәм сорап шулай яшәгәнегез булдымы? Минем ярдәм сорап яшәгән чакта алар юк иде инде. Менә мин Күңелегез белән барыбер менә әлбәттә, әлбәттә, авыр чакта бигрәк тә әнигә, мәрхүм әнигә мин мин синең белән сорыйм, синең җаның ән булмаган, син син җан, син тере дип уйлыйм. Менә аның аның аркылы сорыйм, чөнки бәлки ана кешенең күбрәк теге бер ишетәләр кебек бәйләнеше бардыр кебек.

Шулай дип уйласаң, ул тиядер. Менә ул турыда уйламаска кирәк. Миңа калса, Аллага шөкер, кем белгән, бәлки ул барадыр, каядыр, ничектер килә торгандыр, но шулай да мин хәтта ул әйбергә дә ышанмыйм.
Бигрәк тә соңгы вакытларда бит инде модага кереп китте дип әйтимме, һәрбер кешенең үзенең психологы булырга тиеш. Бармы сезнең психологыгыз?
Юк, минем психологым да юк, психиатрым да Үзегез үзегез белән үзем эшләргә тырышам. Ул беләсезме, һәр нәрсәнең вакыты җитәеме? Мин ул әйберне хәзер күбрәк спорт белән урманда барып урманга барам. Менә э, Әйе, сез табигать баласы дип минемчә укыган, көч аласыз үзегезгә булып чыгып. Бәлки ул сәердер, чыннан да сәер тоела торгандыр. Мин өчәр сәгать урманда йөрим. Анда инде мен танышлар күп, андый кешеләр бар икән минем кебек. Һәм мин аннан тынычланып кайтам. Ул бит инде гаҗәптер, менә шуңа күрә үз өстемдә мин шулай итеп эшлим. Ә башкача ничек? тормыш итеп бара. Шуңа күрә менә шушындый психологларсыз гына үз өстемдә үзем менә шулай йөрим инде урманда шүрәле кебек.
30 елдан артык сез Кәрим Тинчурин сәхнәсендә хезмәт итәсез. Без сезне яратабыз, карыйбыз сезнең спектакльләрегезне. Ә спектакльләрегез булмаган вакытта анарны менә җыр белән алыштырып була алдымы? Әлбәттә, мин шуңа күрә бик теге артык бирелеп бар бит инде артистка менә шул эмоциональ дибез роль булмаса ул депрессиягә бирелә ул тормышта нәрсә генә кыламый бит инде ә минем җырым булды мин рәхәтләнеп җырлап йөрдем буш вакытымда шуңа күрә мин үземне бик бәхетле чыннан да ул менә әйтәләр бит кем нәрсәдә бәхетле мин менә шуларда бәхетле булдым мин үземнең кичерешләремне үземнең сәнгатемне иҗатымны җыр белән дәвам иттем менә шулай аннары соң җыр беткән арада Театрда эшләп аласың, менә шундый спектакль роль бирәләр. Шуңа күрә барсы да Аллага шөкер. Бүгенге көндә менә шулай бара. Ә шулай да хәзер бик артык җырлап булмый менә бу нәрсәләр аркасында. Коронавируслар белән.
Ну, рәхәтләнеп өйдә тору да үзе бер бәхет. Чыннан да. Ә нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Йоклыйм.
ашыйм урманга барам лыжага барам менә чаңгыга барам кыш көннәрендә конькига барам шуңа күрә театрларга барып киләм шулай мин үземне һәрвакыт тынычландырып рәхәт итеп менә шулардан барлык әйбердән дә күңелемне табып яшим театрда укыган сабакташларыгыз да бик үзенчәлекле кешеләр Алар белән аралашасызмы бүгенге көндә? Без аралашабыз.
Э, әлбәттә, бөтенесе белән түгел. Күбесе менә сәнгатьтә эшләгәннәр белән, менә радиода безнең дилбәребез эшли. Инсаф белән без аралашабыз. Әлфия Хәбиб белән ну, безнең курсташлар белән без аралашып яшәбез. Һәрвакыт шалтыратышабыз, исәнлек-сау. Безнең хәтта группабыз бар. группа ә бит инде шундый заман телефоныбызда безнең группабызның группасы бар
аралашасызмы Сезнең театрда хыялланган рольләрегез бармы? Бу бәлки хыял тормышка ашканмы, тормышка ашмаганнармы? Менә артист Резидә Төхвәтуллин нәрсәләр белән яшәп ята бүгенге көндә?
Минем бер кайчанда кемнедер уйныйм дип хыялланып яшәгәнем юк. Менә нәрсә бирәләр, Мин шуны уйныйм. Кеше бит нә Эсмеральдаларны уйнарга, Галия бануларны, әлбәттә, алар мин уйнадым, Галия бануларны. Бер ике генә булса да уйнарга туры килде, чөнки минем тавыш калын. Анда лирический сопрано булырга тиеш, ир-атның тавышы белән туры килергә тиеш. Алар түбән, тегеләр өстә җырлый бит. Безнең берничек тә ир-ат тавышы белән ир-ат тавыш туры килмичә. Шуңа күрә хәтта Камал театрларында да уйнарга туры килде. Галия бануларны уйнадым. Шулай да күчергә дә чакырганнар бугай. Әлбәттә, Шамил Зинорович мине әйдә дигәне, шулай да ничек диләр әле, үз өеңдә патшабикә булу. Патшабикә булуың хәерлерәк, каядыр кемнәр генә булып йөргәнче, шуңа күрә мин үземнең театрымны сайладым. Һәм менә бүгенге көндә дә Аллага шөкер, Ә шулай да хыялланып, мин мондый рольләр уйныйсым килә дип хыялланып йөрмәдем.
Әңгәмәдә, менә мин карап узган әңгәмәдә тагын бер бик матур фикер әйткән идегез. Кеше кешегә бәхет теләп яшәргә тиеш дип. Кичерә алмаган кешеләргә дә хәтта шундый фикерегез сезнең бар. Сезгә таш аткан кешеләргә дә сез, димәк, һаман да бәхет теләп яшисез. Ул бик авыр. Аны әйтүе генә җиңел. Шулай да эчтә ул андый әйберне әйтү авыр. Ә шулай да менә Тел белән әйтеп кую да миңа калса, ул күңелең белән ниндидер яхшылык телә, ул сиңа кайтадыр дип уйлыйм мин. Миңа шушындый уем бар мин. Шуңа күрә ничек кенә минем эчтә ачуым булсынмы, ни булсынмы, мин әйтергә тырышам. Менә шу авызым белән әйбәт булсын, бәхетле булсын. Рә, ничек кенә авыр булмасын. Менә шуңа күрә белмим, аның файдасы бардырмы, юктырмы. Аңа карап, миңа җиңелрәктерме. Шулай да таш ка аш белән ату, миндә бер яхшы гадәт бар, үзем мактап утырыйм әле. Әйдәгез. Онытам мин. Менә мин онытам. Менә миңа кем беләндер без шар-шар миңа кемдер нәрсәдер әйтә икән, шул моментында авыр булып куя. Авыр, бәлки анарсың оныта, минем ул кешегә ачуым калмый. Менә ул бик, бик яхшы әйбердер дип. Бик яхшы әйбер, әлбәттә, әйе. Мин онытам, шуңа күрә бәхет теләп тик йөрим барсына да. Шулай булсын, шулай булсын. Әйе, сезнең теләгән бәхетләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын, Резеда ханым.
Тамашачы сезне бит инде бик матур җырчы дип тә белә, шулай бит? Сезнең искиткеч тавышыгыз, кабатланмас, бу инде теге бер караганда тапталган сүз кебек кабатланмас, ә менә сезгә бу чыннан да хас әйбер, сезнең тавышыгызны шундук танып була, сезне башка җырчылар белән берничек тә бутап булмый. Бүгенге тапшыруыбызны да менә сезнең башкарудагы җыр белән тәмамлыйсыбыз килә. Ә инде бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, вакыт табып безгә килгәнегез өчен, йоклап калмаганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт! Үзегезгә рәхмәт!
Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам, хәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз, исән-имин булыгыз.